Peda aku ada dengar-dengar mata rusak benung majuh kantuk ke miding. Beruman aku meremi. Naka pemesai meh tudah unggal jangkau janga kang nya. Amat tak sejengkal Entara mata. Ka aku timbak. Legi enda bangat ka ge mensia maju. Sekali dua aja meh ka ngelaban tudah. Kepai aku. Tudah jampung. Ngasuh tudah tuai mansang semak aku. Enda aku nimbak rusa nya ucak. Legi enda meh dipajuh badas. Pia ko aku nelai tudah jampung. Bala aku pia meh ucak. Enda tentu ka. Nambah ke apai seduai indai balat gaut. Saut tudah jampung. Di kemata kami duai aja meh tudah rusa. Engka bisi ngelima minit. Endua rusa nya nadai dipeda agi tama madang resam. Ba penurun junggul nyin bisi genting. Ari atas genting nya tiga kayu buah kelampai ucek. Beken ni tua tu legi pia ku aku minta penemu tudah jampung. Aku tu pemai dia aja ucek Enti ka nyadi, dek niti lebak sepiak kanan, aku niti lebak sepiak kibak. Piak ku saut jampung Ojo. Enti baka nya, dulu ga aku. Dek dudi ge ngai nyadi tua ba pimpin seretai. Datai ba genting legi tua niki ke junggul tu baru. Din tua betemu ba penurun junggul tu legi. Pia ko aku. Beh, dulu deh. Pia ko tudah jampung ga. Aku pen lalu mupuk angkat nurun ke lebak sepik kanan lalu niti lebak begadai-gadai. Enda lama udah nya jampung pen melunggang niti lebak sepik kiba Nyamai di titi ke lebek endur aku nya. Enda bangat repa iga laban ti agi madang pengerang. Ka bebuya tawas. Semina repa laban madang aping enggau madang ridan. Taja pun pia. Ambun nya udah tebal endar. Api ke bait ukai nya bangat terang ngiga. Ukai baka picit kemaya ari diatau. Begadai-gadai tudah aku bejalai nenggau kampung. Belebuh mega tudah aku teterap tetanyalka akal kayu. Iya meh aku datai ba endur ti landai mimit. Peda ada ngilap enda lama mata utai. Namo nya kini. Baka mata babi sekali ngilap tadi. Pia ku aku bejaku kediri. Subuk aku begadai-gadai. Datai ba bandir kasai. Dia endu aku meremi nenggau tunga mata utai ti ngilap enda lama tadi. Udah ga. Ribut tu jai endal ba lebak tau. Kenu ku aku bejaku kediri baka orang isau. Benung tudah ku gining-gining malik kiba malik kanan betenggau ke utai. Dinga da nekus utai tunga ke pala junggul. Malik ngenyit tudah ku tu tadai. Peda aku utai. Nyau bebendang burak. Naka pungsai mesai. Nyau pandak anak pendiau dibai kelalu gemu. Nya iya, ku anak ati aku din. Angkat aku begadai-gadai lalu nuat ke senapang. Iya meh babi nya tadi kira umbas iya penyauh. Ada di selabu kaku ngena dua puluh lapan. Sertai letup peda ada engkecit tudah babi nyau nuju tudah aku, baka ti nadai leka tudah senapang. Babi bangat ngenegal nya kitai ga nemu runtu babi rari. Nadai ulih jauh ai ga tudah. Aku ngerari kediri. Semuti ke sesingkang kini aku surut mimit laban belakang aku nyau udah tepantup ba pun kasai. Sepe aku ada beriput dipansa babi runtu tudah tuai rari. Amat tak Sejengkal aja sema ku jaku ari pah tudah aku. Babi nya mansa. Munyi ku utai, mimit enda ngakun ke nyap sigi ba kaki junggul baruh din meh aku terengkah. Dujuk babi ngemesai nya. Enda ka meh pengesara ati enti dibanchak taring babi nya. Munyi ku utai. Sabak lejan aja meh. Nah ko iya. Beruman aku matah ke senapang nepuk serum baru. Ada belanda aku niti ke ruang lebak lalu nurun ke ai nitih ke tunga babi nya tadi. Datai aku ba ai sungai mit. Nuduk ke diri dulu nungkun insap. Ati agi kesal. Mimit da agi tadi deka dilantak babi. Dup dap dup dap aja meh munyi iya tau bai ati kesal. Baru betengan meh tudah insap. Aku pen lalu mupuk nyidi bekau babi ti. Di timbak aku nya tadai. Gining-gining aku ngilik ai sungai mit nya laban aku terjun ngelampat penerjun babi. Nya udah ngelui setengah jam tudah aku nyidik, nadai ga aku meda bekau babi nya tadai. Kini tunga iya tau. Enda patut ga salah, pia ku aku, bejaku kediri. Darah nadai, bekau pen nadai. Enda nemu bekeni deka nyidi. Datai ba senentang genting tanah kiba ngilik ai, nuduk kediri tudah aku nungkun insap. Mua aku tu tadi Nunga lebak ti dititi aku tadi tanah Kanaan. Tengau aku ke iba Kanaan nadai ke meda ayas utai. Benung tudah aku nyirut ke insap, enda mukai-mukai, nyau kulap-kulap ga api ke bait laban ti nadai ai. Nyau berumban ga aku begiga ke ai Sungai mit nya semuti ke bisi ai ukai nyengala sungai Nile. Belanda tudah aku nuju selepak entara batu ti bisi ai. Berumban aku ngingkaska keban dua nepuk tabung ubat ke bait Baru deka ngisi tabung ubat ke bait. Dinga ku munyi utai. Nyo ne meram demuah. Tenggau aku tunga ke bandir babai tanah kanan. Lebak ti dititi aku tadai. Peda aku nyau mapih-apih tudah babi. Rebah nyelepak bandir babai. Ada tawas dalam meda tudah tuai udah rebah. Semina kaki iya aja meh agi beselumit benung mutus ke seput. Beruman aku ngisi tabung ubat ke bait tangkin aku baru ke ban. Nyau aku mansang ngelok tudah babi ba bandir ba dabai ba Nyau aku mansang ngelok tudah babi ba bandir babai kira sedepa meh. Aku deka datai ba tudah babi peda ada ngenyit babi nya tadai angkat. lalu engkechit terjun ke ai. Nyau asai ka ngetu enda lama seput meda utai baka nya. Tak naka meh tudah diri tegepang tekenyit. Sangka aku udah danjan meh tudah babi, nemu nyagi idup. Nama daya tudah aku nyau temati ku tu? Nadai ngadang sekali buntas nya tu agi idup. Tudah aku ti tekenyit semina ulih surut mimit aja. Lalu telentang tetanyal ke urat kayu. Nadai meh udah ngesal nyau ati. Senapang nyau tebeleka. Tudah aku mega udah nadai kuda agi laban ti nyau teterap teduduk di batak aku senapang. Nyau tekait ga ribih senapang ba tunggu agang kayu. Deh apai. Babi nya tadi nyau tekup-tekup tudah tuai nyingkang rebah. Enda dapat iga ga tudah tuai, tang meh agi deka ngelaban. Iya meh aku tu ulih ka kuda mimit. Ada angkat tudah aku nyintak duku. Udah duku disintak, adang kecit aku. Niki agang batang kira mesai pah. Dia endur aku dedegi deka mungga peguk tudah babi. Tang meh lalu ga enda ulih pungga aku peguk mati salai babi nya. Kitau kulu kitau kile pala babi. Enggai nyadi dipantap. Hah ko ati aku din. Bekeni meh aku enggau dek tu. Jako aku mut mut kediri. Deka ngambi senapang enggai ga nyadi. Babi nya bangat semak enggau senapang. Semutik ke. Enda di tepan nya tudas napang. Babi tadi benung ngerinsa. Tunyuh anak sungai gasak ke iya. Tekebu magang agang kayu memesai kuan di lantak di lunyak babi ngerinsa. Pemuas ke berunding dia dah ku tepeda ke kayu mutih mesai sual. Ada berumban nyimpung kayu mutai nya tadai. Pemanyai kira sedepa lebih meh. Di rinding aku badas-badas muai pating daun. Tembu nya tadai ada mansang aku ngagai babi ti benung rinsa nya tadai. Datai aku ba tudah babi batak aku dan Punggo babai mesai kuan. Ada diasur ka aku nuju nyawa babi. Peda aku. Ada tekerup di kunyah ya. Benung tudah tuai tungging-tungging nanam diri ngunyah punggo babai nya tadi. Ada disipat ka aku kayu mute ngam-ngam. Ada nedat pungu idung tudah babi. Peda ada Nyi, naka tu dulu ini ngelengka ke jerita Tesat Nimak Malam Tusun Ketiga kitai Uchau. Ila ini datai baru nampung tusun ti keempat. Au.